Puluň köplügini hemmeksä bildiresiň gelýärmi? Onda sen Jenezi sal. Ýöreşigine serediň muň. Näme üçin puluň köplügini bildirjek bolsaň Jenezi sürüň diýdim. Sebäbi şu maşynyň zapçastiniň gymmatlygyny hemmekşi bilýär. Realno gymmat. Ýöne maşynyň özi arzan. Ýöne zapçasty gymmat. Näme üçin men bilemok. Bir sebäbi bar, biziň ýurdumyzda az bolany üçin imенно bizde zapçasty gymmat bolup biler. Hemmäňize salam oglanlar gyzlar gowymy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy okap işläp ýörsiňizmi sagman hemme daşary ýurtdaky türkmenlere hemmäňize salam Baýramalydan Gadymy Merdan bu gün bizde birinji Genesis abzorym Genesis G

Bu maşynymyz biziň Hyundai-yň lýuksuw maşynydyr, Genesis. Aýratyn bir kompaniýa däl, Hyundai-yňky. Hyundai Motors-a degişli, Kia-da edil şoňňa Hyundai degişli, ýöne imенно Genesis Hyundai-yň lýuksuw maşyny. Edil Toyota-da, Lexus şeýalak, Nissan-da Infiniti bolşy ýaly. Kak ras Infiniti QL-i abzor etdim, ä ýadyňyza düşýän. Şu ýerde goýaýyn, görmedikler geçip görüň. Ikisi prýamoý konkurent. Soň klasynda çykarylan oglanlar kiçi. Birine minusy şu maşynyň dar. Meň ýaly uzynrak bolsaňyz siz üçin däl. Sebäbi şu wagt ýaňy içine girip çykýan-a. Neudobny. Ruly bolmasa polny öňe etdim, sidenýanam polny yza etdim. Wse rawno dar häzir serediň. Sidenýa polny yza etmek gelňe prikol. Ina meň bolymeni komfortny oturmagym üçin. Iň yza dur hä. Ina men komfortny oturýan şunda. Bir green hill ýagsyz ýa yzyna. Serediň nähili dar galdy. Amatly we gowy ýa gözleýän bolsaňyz ulanur green hill. Türkmenistan öni ýurdumyzda önen üçin amatlydyr. Içiň prisadkalar Amerikaň Infineum kompaniýasynyň prisadkalary. Okap öwrenip bilersiňiz. Gowy prisadkalar. Minusyny aýtdym. Plýusy maşynyň owadanlygy oglanlar serediň hoşwagt. Wneşnýine serediň näl owadan. Daşyndan BMW-da meňzeýär. BMW-nyň stilini edilen özem bir hil dykyz maşyn Genesis dykyz. BMW näl dykyz bolýar. Türk görenler bilýänsiňiz. Birki dykyz. A bu-da edil şoň ýaly. Bu-da zadny widuşydyr oglanlar. Bu bärdäki liniýalar bize de bokuna mokim etdi. Ýöne beýtmäge gaýrat ediň bäri. Ol üçin dällary. Bu liniýalar biz eden däl. Biz wapşe bärde oňýan zat edemzok. Akkuratmyza sürýäs. Biram bir razgonyny barlap görkezýän men size. O-da näme üçin? Şo maşynyň realne berýän at güýjüniň barlygyny, motorynyň gowlugyny ýa-da erbetligini görkezmek üçin. Bu maşynymyz biziň Ikilik turbomotor. Bulaň şuň ýalak üç üçem bardyr, iki iki turbodizelem bar. Bulaň edil şuň ýalak. Düşdüňiz? Komplektasiýasyna görä motor üýtgeýär. Bu maşynymyz biziň Genesis G ýetmiş. Mundan başga G segsen, G togsan bar şulaň. We Jivi ýetmiş, Jivi segseni bar. Ol krossower. Jivi ýetmiş, Jivi segseniň obzory gelýär. Şoň Jivi togsany JW diýip gitýän. Indi näme üçin JW diýdim, asly biz GW diýsegem bolýar, sebäbi türkmençe aýtsagam bilýär. Muňa-da biz Genesis diýmän, Genesis diýsegem bolýar. G harpy başda iňlisçe J okalansoň bizem Genesis diýip ýörüs a tak Genezis diýemizde-de bir ýalňyş däl-de, ýöne Genesis diýip aýdylýar. A tak biz Genezis diýsegem ýalňyş bolanok, sebäbi şu maşynyň adyny biz arassa türkmençe aýtdygymyz bolýar. Siz nähili pikirde? Jivi towsany Iki müň ýigrimi altynjy ýyla garaşylýar. Indiki ýyl GV togsan çykýar. Genesis GV togsan şu krossower moşny zat özem elektriçeski bolup çykýar diýýärler. O da çyksa nesip bolsa obzor ederis. Bu maşynyň taryhy iki müň on ýedinji ýylda başlaýar. Hyundai kompaniýasyna lýuksuw maşyn gerek. Bularam şu Genesisi geçip gitsin. Bularam şu Genesisi oýlap tapýarlar. Şuň dizaýnyny çyzan adam Kia Stingeriň dizaýnyny çyzan adam ikisi birdir. Ýöne Kia Stingere hiç hili meňzäl. Iki müň on ýedinji ýylda çykarylyp başlaýar ulanary, şu wagtam çykarylyp gelýär. Iki müň ýigriminji ýylyň altynjy aýynda restaýling bolýar. Bunimiz biziň Dorest ikide iki müň ýigrimiň martynda çykarylandyr. Çalaja üýtgeýär restaýlingi uje bilýäňizä siz. Imенно bu maşynyň özi barada aýdyp bersem, Radnoýak Amerikadan kopartdan alnan, kopartdan maşyn almaly bolsa arkaýyn habarlaşaýyň biziň özümiz getirip berdik bu maşynam şu ýerde nomerler jaňlaşyň kime kopartdan realny maşyn almaly bolsa jaň ediň uslowiýalaryny düşündirjek şu ýerde-de gysgaça aýdyp bereýin men öňünden depozit alyp goýýandyryn sebäbi şu maşyn basamdan soň Hökman alaýmaly. Almaýan ýagdaýyňda müň üç ýüz, müň ýedi ýüz dollar alan maşynyň gymmatlygyna görä ştrafy gelýär. Komissiýany sen polibom tölemeli. Şoň üçin. Şol usluba bir razy bolsaňyz, jaňlaşyň, men size sargap bereýin. Narmaýynja maşyny sargap bereris. Edil rezka sargap bolýar diýip söz berjek däl, ýöne bir aýyň içinde gowja maşyn saýlap alyp bereris nesip bolsa. Maşynymyz aýtdym, radnoýak, degim, bamper, fara. Boldy başga degim ýok. I zawodskoý mişlende gelendir öz zawodskoýça pokrişkalary. Maşynyň ähli gapdallaýyn serediňde widi bar. Sizem baha beriň. Öňünden mordasy lakgaň ýüzüne meňzän. Hä? Serediň gaty şirokowy. Motoryň ses çaýyşy ikilik turbo motor. Sekiz kor gelýändir oglanlar bularda. Gaz çaýyş bar. Şu ýerde patfar ýakaňda diňe gaz ýanýar. Dalnyny ýakaňda-da bärdenem ýanýandyr. Serediň häzir. Şu wagt bližny bilen patfar ýanyp dur.

Prýamoý konkurendy. Şolaryň klasynda-da kiçi, şo kiçi birhilek, ýöne Q elli has giňdi mundan. Bu birhili dar, bilemok näme üçin. Ýöne ine biz şu wagt dar diýäs-ä, kompaktny diýilýär-dä indi, akkuratnyja bolup, udobnyja maşyn. Iki müň on dokuzynjy ýylda by Demirgazyk Amerika ýurtlarynda Ýylyň awtomobili diýen ada eýe bolandyr. Ýöne ýere imенно şu maşyn saýlanan däldir, aňyrda-da maý hemme maşyn satylýar bolmasa. Bilýäňiz-ä. Bagažnigyny göreliň şuň. Muny özi açýan ekeni. Ana bagažy. Bir goýun asygy ýa oglanlar. Zapaskasy entäk dakylmandyram bir gezegem. Şeýleräk. Kamera zadnýa wida elbetde ba. Jenesiň öz zawaskoý diskinde gelýär şuň ýaly oglanlar on sekizlik munymyz. Erbet däl ýöne. Ýumşaklygy gaty bir gaty diýip biljekkä maşyna ýöne

Ls-i deňeşdirmeli. J segsen bilen Y-si deňeşdirip bilýäs-de. Alyp deňeşdiräýerse ulanar. Edil meň özüm-ä Lexus aljak. Hakyky zat. Bu maşynam erbet däl, nasy erdiň? Oppa! Oppa! Gördüňizmi? Ine, Iň yzda oturan şu wagt hatça by yzdaky oturana bolü men men udobny etmek üçin oranlaryna bolü men yzdaky oturyp bilýär şu wagt. Operatory maňa wapşe häzir öňki sidenýany aýyrmasaň oturyp bilnok. Indi şuňa serediň diýeli yzda Mamaş pahan biri otyrdy ana. Göräňiz. Ýaň bar-a bu maşyn gelende serediň nähilekde. Rulam beýle-dä. Buda beýledimi? Rul öňe. Wapşe Ýöne maksimum sportiwnyý edil şoň ýalam razgon gaty çalt oglanlar. Alty ýarym sekunt diýýärda, biz häzir barlap göreris, sebäbi bu ikilik turbo motor oglanlar. Ofisialnyý zatda indi ynanamzok sebäbi özümiz barlap göräýeris. Skoriýe şu alty sekuntda-da çykar bu ýüze çenli. Ynha salony oglanlar, monitor ýaman kiçi. Halamadym. Birazçyk uly eden bolsalar-da, düşünýän men häzir eýlek modellerde ulular-da ýöne bärde kiçi göräňizmi? Şuny birazjyk uly eden bolsalar, wekil. Gyrasynam nikl edipdirler, bu niklam aýrylýan eken. Wapşe gelişmändir. Hiç hil. Görän kaçystywa da ana, şuň probegi näçe 84 müň da mil. Şul aýrylmaly däl-de. Muna häzir mesele ýok. Bärde ussalar oňardyp berer, bolýan ýöne sen ony aýrylmasa gowumyka diýen. Torpedan kaçystywasy. Gowy oglanlar. Gowy bir Ýöne ol plastmas däl, gowy zady. Bärlerem edil şoň ýalak. Munda bärler ýöne bir gaty plastmas. Bärde telefon goýar ýaly ýer, zarýadka. Bu zatlar gowy. Lipistokga çapyşan ýagdaýyňyzda skory ruşnoý çalyşmandan otlanşygy. Şuň bir skoruna bir açyk bir hin neudobny. Şunsy. Parkowka goýjak bolsaň şeýdip basmaly. Şonsy wah, bir açyk neudobnyrak. A tak erbet däl. Indi bärde režimler uglanlar. Smart režim, umly režim tipa özi zat edýär. Eko režim, komfort režim, sport biziň gowaranymyz. Biram kustom. 5 san režim bar. Prinsipi yeterlik. Ondan soň avtostart da ulanır. Swiftofora zada barýaňyz, maşynyň özi öçýär. Ony isleseňiz öçüribem bilýäňiz, isleseňiz şo durşuna-da goýup bilýäňiz. Öçürýänleriniň sebäbi starter zaýalanýar diýýär, bilemok. Bu-da zadni widýuşşa, bulaň edil şuň ýaly polny priwodam bardyr. Zadni widýuşşy bardan eýlede-beýlede pyrlajak diýseňiz, muny öçürýäňiz, boldy, akdyrýaňyz maşyny. A tak, o zatlary etmäň, iň gowusy şol. Ruçnik bularda-da elektronny, indi soňky maşynyň hemmesi şol. Eserdiň, birhili çyrk-et ses çykýandyr, şo barada aýratyn wideo çekjekdim. Täze Camry-larda-da bardyr. Baryp duryp parkowka salsaňyz, özi çyk etýär-de birhili nämäň sesi diýip, horgun oglanam bir ussa getiripdir-de, elektron ruşnik özi ruşnoý zat edýär. Diýeli siz iki-dört duty kerm sürýäňiz. Prawila boýunça şoň korobkasy has uzaga çeker ýaly, şuň ýaly barýaňyz, lýuboý bir ýerik durduňyz, neýtralka geçirýäňiz, Ruşnik çekýäňiz şeýdip. Ondan soň parkopka goýýaňyz. Şonda agram ruşnige barýar, korobka däl, düşündiňizmi? Ine kamera zadnýa wideo ulanýar. Şuňňarak. Kaçistosy erbet däl. Görşüňiz ýaly, normalny kaçisto. Ýöne şunysy gowy däl, şu parkowkasy, neudobny. Bärde klimat, isleýşiňiz ýaly näme sazlasyňyz gelse, bärde hemme zat bar bolanlar. Bakara hiç zat bize gerekkä, öçürik goýýas. Bar jaşy kiçijek bar ekeni. Şuňňalka akkuratnyja. Maşyn akkurat bir ýaş oglanlar üçin has maladýožnyý. Uly adamlaram muny bir kän halamaz. Ýöne maladýožnyý ýaş oglanlar üçin bolýar. Semeýnyý maşyna diýip biljekkä oglanlar. Maşgalany nirek sygdyrjak muňa? Çista patsanski maşyn. Muňam içi zamužu gelýän ekeni. Indi syrt göräýliň, esasy zat bärde şol. Indi maşynda iň halamadyk zadym şuň darlygy diýdim-ä oglanlar. Serediň-le. Iýdiräýiň-le dal. Opa. Öňdäki woditeliň boýy kelteräk bolsa erbedem däl. Yzy şuň ýaly maksimum prostoý oglanlar. Şuň ýalyjyk. Podlokotnik we podstakanik bärde. Üç adam bolup arkaýyn sygyp bolýarmy? Hawa ýöne bar-a. Sideniýalary öňe etseňiz. Ýöne şu ýerik nädip sygjak? Kiçiräk birini oturdaýmasaňyz? Äý, ýok, üç adam üçin dar eýgidim. Näme karolla ýaly o darlygy? Karolladan hem dar dažy. Bärde hiç zat ýok. Diňe öçürip bolýar, ýakyp bolýar kondisioner peji. Ýagny diňe şu gulşy edip bolýar-da, biram naprawleniýäni üýtgedip bolýar. Bir sançyk zarýadka goýar ýaly ýer bar eken.

Bolya normal. Muňa pridrasya etmäliler esasy rullaý munda. Muny alan adam tam sürmek üçin alýar ulanary astamnoý. Yzynda oturmak üçin däl. Bu maşyn realno rulda oturmak üçin ana. Onda bolýar. Yzynda oturdyp bilen komfort sürjek bolsaň G90 alsaň bolýar ana. Ýa-da K9 bar, Kia K9. Yzy giň şeýle oturylýan. Ana ony alsaň bolýar. Sürmäkäk motor görkezeýin. Indi iň esasy ýeri motor. Ynha Genesis-iň şuny taby Toyota ýaly gysgananoklar. Silindr goýupdyrlar ynha şuny ýaly. Hemme Toyota-da gelse-de akuranca. Ynha oglanlar motory serdiň muňa. Motion zad-ow ýöne gara. Gowy zat. Turbo motor. Öňlerem şuň ýaly usilini edilen, a indi sportiwnyý maşyn-da. Bärde ýaňy aýtdym ikilik turbo gelýär oglanda. Dokumentde-de edil şoň ýaly. Iki ýüz Elli at güýji bar. Käbir istoçnikde iki ýüz kyrk iki ýazyk, käbirinde iki ýüz altmyş ýazyk dur. Iki ýüz elli diýip alalyň. Noldan ýüze çenli, alty ýarym sekunt. Bulaň edil şuň ýaly üç uçany bardyr we iki iki turbo dizeli bardyr. Üç uçan, elbetde, turbo motor. Indi häzir sürüp göreliň, oglanlar.

Erbet däl wida. Salonda gördüm, ruly akkuratnyja. Hany onda, bismillah. Sporda goýaly oglanlar. Dyzaýany serediň, men öçürýän däldirin. Sebäbi Gaty bir opytny bolmasaňyz şuny öçürmäň zadni weduşada polny priwet da hiç zat bildirenok da ýöne zadni weduşada käbir oglan şuny öçürip süren bolýada yzyny akdyrýa maşynyň düşnüňiz ha gruba aýdamda götüni akdyryp zyňk goýberýä şu maşyn BMW-da dedil şoň ýaly saňa ýörite şu zady kompaniýa goýdy ýörite dyzamaz ýaly goýlandyr oglanlar öçürmäň şony Iň gowy wariant öçürip ýoldan çykyp gitmäň däraý opytny bolsaňyz bolýa sürseňiz a tak hökman däl. Daşy meň özümem şony öçüremok da dogrusy. Samolýot. Şuma izolýasiýa pesräk. Ýöne samolýot maşyn, oglanlar. Şuma izolýasiýasynyň pesligem şu maşynyň maksimum ýeňilleşdirmek üçin. Üç ýarym Camry bilen arkaýyn deňeşdirip bolýar. Kia K bäş iki ýarym motory bilen gidişer maşyn. Edil K bäş has çaltrak razgon alýar-da. Iki ýarym turbo-da wsýotaki. Ýöne bärde-de ikilik turbo. Bärde oturan motor bilen skore wsýo Hyundai Elantra-nyň egninde ikilik turbo gelýär-ä. Şo ikisi şol bir zat bolup biler oglanlar. Men toçno bilemok ýöne şol bolup biler. Sebäbi Hyundai, Kia, Genesis bary bir zat, motorlary şol bir zat. Düşündüňiz? Şol bir motor ulanýar, prosta bu has bir ýaňky ýaly gymmatrak materiallar, ýaňky düşündüňizä, lýuks dary, lýuks. Şol. Indi häzir bärden ýöreşigini görkezeýin men size. Ýaňky başynda-da gördüňiz-de, welin bärde bir arkaýyn basyp görkezeýin men size.

Sesini göreli. Ýaňy oglanlar ikinjide öçürdimde kontroly. Näme diýär şu dydama däl etýär-de. Ondan ikinjide şony öçürdüm-ä, maşyn Şeýdip gitýär. Gözüňize ilim onuň. Ol häzir rully saklap bilýän bar, saklap bilmeýän bar-da. Saklap bilmeýän süren ýagdaýynda ýolun çykyp gitýär. Şondan aýtdym men şuny. Wapşe öçürmäň hiç wagt. Şuny ýörite goýdular dary. Siziň howpsuzlygyňyz üçin. Ýolun çykan kän naý oň ýaly. Zadnyý durşuda. Ýaş oglanlar ýaşlyk edýär-dä. Näme içinden ýöreýiş şu Nurküziň? Ana turba işledi. Başda basaňda turba işlänok, soň işleýänler. A ondan soň uje maşyn polny bad alyp gidýär. Mesele ýok ýöne ýöreýiş, samolyot. Gowy zat. Wideoň adyna da goýsak bolýar. Genesis G70. Koreýaň raketasy diýip, ýa Koreýlaň raketasy diýip. Ýäne gowy ýörýär. Maşyny haladym hä, ýöne darlygy. Maňana mysal üçin G80, G90 göwnüme ýaramagy ahmal, ýöne men kän bir Genesis-iň fanaty däl oglanlar. Bilemok, Genesis bar, asnawnoý näme üçin birhili men şu maşynyň fanaty däl. Häzir şu ýerde bir zat aýtsam ýalňyş düşünmäň, ýalňyş düşmäň barmy? Eý borla aýtmaýyn näme onam kesip alyp çykdy goýarlar onam dawa jenjel bolsa gaýdyp berer. Ýaňy başynda aýtdym maşynyň minusy zapçastynyň gymmatlygyny diýip. Hemme kişäm bilýär şoň gymmatlygyny oglanlar. Realno ot gymmatlygyny hemme kişi bilýär ýöne alyp sürýärler oglanlar. Ýumşaklygy erbet däl oň. Ynha şu wagt gidip barýan wah. Komfortny, ýol tutujylygy gaty gowy, maşyn basýaň oturýa edil BMW ýalak. Hany o zatlar gowy. Gaty bir žostky maşyn diýip biljek, he kiçijek bolsada. Haladym. Celo lýuksy maşyn narow bolman, lýuksy maşynyň bolmazam şeýle da bolanda. Muň birden aljak bolsaňyz diň iki wada darla polny priwit almaly ýolunda bolsa bir latyňy beler ýere ola diýdi siz geler ýok gerekkä e, erbet aý jenewar erbet ýörýär gowy haladym maşyny Gataýlyga düşerýär. Zyň ýara uýda goý. Ýa K5-iň hem otursyn, ikilik motor hem berýär. Indi motorlary kiçeltdiler-de, maksimum güýçletýärler. Mylyň üç üçlük motory bar, ýalňyşmasam 350 at güýji bar öýdýän. Ol ana 3,5 sekuntdan bir zatda çykýar uýda. Üç üçlük motory. Naýow zat. Lexus bilen Genesis çalyşjakmy diýseňiz-de, onda ýok. Lexusmy Genesis diýseňiz, elbetde Lexus oglanlar. Men Lexus wapşe erbet gowy görýän-de. Ýöne bu maşyn beýtsem erbet däldir. Mesele ýok, gowy maşyn. Muňam fanaty kän naý oglanlaryň içinde. Halaýan oglan gaty kän munam. Genesis, Genesis diýip. Ana men kämrjigimem dur. Hapaja bolup, gum bolup. Ýaňy oglanlar muny abzor edip otyrka, onda zyýarata gitdilerlaý. Abzor deýin ýançaň diýip, gum bolup durandyr ol. Bärde-de sýomkaçyk gidip dur. Haladyň, Emre? Maşynymy?
Hmm. Hmm.
Nämesini haladyň? Bolun, aýt indi sen. Aýdaýyn.
Aýt gör.
Gidişini.
Diňe ýöreýşini haladyň-a. Gala zat ýok mende. Lýuklusy bolsa-da muň, lýuks çaş ýa panorama açyk bolsa. Bularda zady gelýän bolmaly çuň. Ol näme diýilýär? Birki ullakan lýuk diýýän men awa, muň panoramasy birhili kiçidir. To ýest ullakan lýuk ýalykdyr ýöne awa kiçi panorama bolýar-da. Şoňa ýa ýarym panorama, ýarym lýukmy, korçe nähili diýilişini-ä bilemok. Ýöne şu wagt bilen Içiňdäki şeýtan näme diýýär? Şuny öçür daýanç diýýär, hä? Ana şeý diýýär. I bas diýýär. Şeýtan erbet zat-ow. Ýöne ony etmeýäs biz. Ýaşlara dogry primer görkezmeli oglanlar. Realno wagt ýaş oglanlara dogry primer görkezmeli. Haçanda spesialny ýer berler. Garaşýan men şoňa, nesip bolsa ýer açyp bererler. Ýörite. Belki içinde sportiwny maşynlar bolar şu wagt bizde awtosporda gaty uly üns berilýär-de. Ýer açylar. Ýa şu taýdak maşynlar, drift, opşam drift öwrenmäne, kagby, şoň ýaly ýaňky isleg bildirýänler üçin ýörite, elbetde tölegli bolarmyka diýen, sebäbi o maşyn bir arzan zat däldi. Isleg bildirýänler gatnar şo taýk öwrenirler ýa öz maşynda baryp drift etmek bolýar kak bu şoň ýaly instruktor zat bilen bile. Şoň ýalak ýerleriň açylaryna garaşýan nesip bolsa açylsa o taýynyň pastianna müşderisi bolarys biz bararys. Men özüm hem o zatlary gowarýan. Ýöne hiç wagt Obysny ulanylýan ýolda etmeli däl, sebäbi iň esasy zat adamyň howpsuzlygy-da. Howpsuzlygam postoýan üpjün etmeli. Bahasy gymmadam däl. Men Kemrimdenem arzan. 15 müň dollar şu durşuna. Göz öňüňize elem, ýene ylalaşyk bolýar üstünde gelseňiz. Win kodynam goýjak şu ýerde. Geçip görüň degimjigini. 15 müňe men-ä degýärmika diýýän. On bäş müňe duhty kebap alyp berler aga. Has gowy dämaý bu. Ýaşulara gitjek gal öýden. Haladyňmy aga olanlar maşyny? Men a gowja gördüm. Ýöne ýaňy aýtdym a minusyny. Şol iki minusy glawny. Dar içi we zapçasti gymmat. Plýusy bahasy arzan, gowy ýörýär. Gaty bir gaty maşyn däl. Bolmasa dizaýn polnusy sportiwnyý özem bir sportiwnyý maşyn bolmasa bu häzir seretseň kän sportiwnyý maşyn ýöne ýumşak menä haladym minuslaram aýtdym oglanlar indi serediň şu maşynyň minusy plýusy barda ussalar aýtsyn bize nämesi çalt döwülýär motor ikilik turbo nähiliýak wapşe men öňä sürüp görmedim ikilik turbany bizde gaty känem däl şo barda aýdaýyň ana ýene bir zatda Bizde şu wagt köne maşynlary alýarlar, dutkem, dutawlan zapçast arzan diýip-de. Dutkemriň motory, üçlük motory primerno bir müň bir ýüz, bir müň iki ýüz dollar, müň dollar diýip alaý. Habarlaşasam, müň dollar diýip alaý ortalyk. Korobkasam ýedi ýüz dollar. Iki ýarym kemri bar, ana, şoň korobkasy, ana, dur. Şoň korobkasy üç ýüz elli dollara ulanarys, zyňyşyp oýnasaňam bar. Motoram sekiz ýüz dollar. zyňyş oýnaý sen. Onuň şu wagt iki dört motor korobka çalşanlaryndan iki ýarym motor korobka alaýýarlar, şuňkini alýarlar şu wagt. Düşdüňizmi? Ana. Diýjek zadym, oň ýalagam bir gymmat däl, täze maşynyň zady. Ýöne ine şu zatlar bar. Farajygy diýdi, oblitsowka, ana şo zatlar gymmat. Kän bir gelenokmy, näme üçin bilemok. Häzir belki motor korobkasy arzandyram muň. Motor korobkasyny gyzyklanyp görmedim. Kia K bäşiňem ana bir minusy, uly minusy şo zapçastlary gymmat. A tak maşynyň özleri arzan hem komfort gowy. Şu wagt mende XSK hem oturyp ýörün-ä. K bäş bilen deňeşdirseň hiç zat maşyn däl. Ýöreýşem pes, komfortnulygam pes, ýol tutujylygam pes. Ýöne zapçasty arzan muň. Düşündüňizmi? Ana, şo plýusy bar. Eger-de normalny dohod bolsa, normalnja aýlygyň bolsa, prinsip alyp, arkaýyn özüň üçin sür bermeli. Hökman alyp kire etmeli diýen zat ýok. Alyp bir 4-5 ýyl sür, 4-5 ýylda näme boljagy belli däl. Biziňkileriň köpüsi Toyota alýanyň sebäbi, alyp, alan bahaňa lýuboý wagt satyp bolýar, daže gymmadam satyp bolýar-da, ana, şonsy bar. Şondan osnanoý bizde Toyota-ny gowy görýärler. Hemem ussalamyz düşünýär. Muň ussasy barmy? Bardyr skareý so sebäbi hundaý kia bara bizde. Muň hem sistemasy asnawnoý hundaý kia ýalak. Çalaja bir ojuk bujuk zat üýtgär ýöne asnawnoý sistemasy hundaý kia. Ine oglanlar şuň ýaly abzor boldy. Göwnüňize ýaradymy? Maşyn näle eken bahasyna degýärmi? Halan bolsaňyz laýk goýuň komentariýa ýazyň dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Agza boluň elli müňe ýetip gelýäs belki uje ýeten bolmagymyzam ahmal. Indi ýüz müňe ýetmeli. Şu arzuwym ýüz müňe ýeteýin oglanlar. Ondan soň bilemok, bir ýüz müň şol zat gelse, znaçok bilen alyp, hemme welaýat aýlanyp çykjak. Maşyn bazarlary aýlandy ba, başda bileňizmi, ala şoň ýalak hemme welaýat aýlanyp çykjak şol znaçok gelse, ýüz müň bolsa. Anna-da reska ýüz müň edeliň, kim nähili maşyn alasy gelip ýör, her biriňize Allajan öz isleýän maşynyňyzy almak nesip etsin. Iň esasy zadam oglanlar janyňyz sag bolsun galan zat bolar. Dawaýçy.